Үтүө күнүнэн күндү киирep олохтоохторо. Үлэһит дьону айхаллыбыт диэн ааттаах бүгүҥҥү биэчэрбитин аныыбыт тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлээн ааспыт үтүө мааны күндү дьоннорбутугар. Биһиги нэһилиэккэ тыа хаһаайыстыбатын араас үлэтигэр үлэлээн кэлбит дьулуу үлэһиттэрбит элбэхтэр. Биһиги кинилэринэн киэн туттабыт. Билигин үрүҥ илгэни үрүлүппүт, тыа сирэ чэчирии сайдарыгар элбэх сыраларын биэрбит, дьоһун кылааттарын киллэрсибит дьоннорбут ахтыыларын көрөн ааһаргытыгар ыҥырабыт. Биһиги нэһилиэк киэн туттар киһитэ Егорова Мария Кирилловна. Мария Кирилловна тыһыынча тоҕус сүүс отут үс сыллаахха Первай Дьаархан нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Оҕо сааһа Дьаархаҥҥа ааспыта. Аҕалара өлөн, ийэлэрэ биэс оҕолоох огдооҕо хаалбыта. Кырачаан Маайа сэттэ сааһыттан ийэтигэр көмө киһитэ буолан, үлэлээн барбыт. Тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон биир сыллаахха оскуолаҕа үөрэнэ киирбит. Аччык сут-кураан дьыл буолан нэһиилэ икки кылааһы эрэй бүтэрбитэ. Хойут улаатан фермаҕа өрө күүрүүлээхтик үлэлээн, ынахтан үс тыһыынча киилэ үүтү ыан, үчүгэй көрдөрүүнү чиэстээхтик ситиһэн, Таркаайы отделениетын төлүү үлэһитэ буолан, Арыылаах ферматыгар бэлиэтииринэн үлэлээбитэ. Үлэҕэ ситиһии үөрүүтүн үрдүк көрдөрүүтүн иһин элбэх грамоталарынан, знактарынан бэлиэтэммитэ. Ол курдук, тыһыынча тоҕус сүүс алтан биэс сыллаахха Ленинскэй оройуон сэбиэтин нэһилиэк депутатынан талыллар. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс алтан сэттэ сыллаахха социалистическай куоталаһыыга бастаан сэттис ыҥырыылаах Саха СССР Верховнай Сэбиэтин депутатынан талыллыбыта. Тыһыынча тоҕус сүүс сепсион биэр сыллаахха СССР Верховнай Сэбиэтин президиумун уурааҕынан Кыһыл Знамя орден кавалера буолбута. Бу буолар үлэттэн дьоллонуу, бу буолар үрдүк ситиһии. Мария Кирилловна тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһын үс сылтан бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор. Нэһилиэк оройуон бочуоттаах олохтооҕо. Икки тыһыынча уон үс сыл ахсынньы ыйга тыа хаһаайыстыбатын бэтэрээнин бочуоттаах аата иҥэриллибитэ. Хаһаайыстыбатыгар үлэлээбит Бииргэ үөллээннээхтэрбин ээ тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлээбит бииргэ үлэлээбит үөллээннээхтэрбин хаастыылаахтарбын тыа хаһаайыстыбатын күнүнэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин доруобай буолуҥ дьоллоох дьоллоох буолуҥ Мин Эмма Алексеевна һэттон тоҕус сыллаах оскуоланы бүтэрэн биир сыл дай дуой э доярканы үлэлээбитим онтон Аввон биэс сыллаахха техникуму бүтэрэн кэлбитим Читалу облаһын биэссанитарнай киирбитим үлэҕэ. Пенсионердыы үлэлии сылдьабын. Тыа хаһаайыстыбатын бырааһынньыгынан үлэлээн, үлэлээн, үлэлээ, үлэлии сылдьар сылдьыбыт табаарыстарбын дьүөгэлэрбин, коллегаларбын эҕэрдэлиибин уонна бырааттарбын Ньукуустаах Басяны Баһылай эҕэрдэлиибин дьоллоох доруобай буолуҥ Мин Арыылаах пиэрматыгар икки сыл үлэлээбитим тыһыынча тоҕус сүүс аҕыан аҕыс сыл сылтан тыһыынча тоҕус сүүс аҕыан тоҕус сыл муусустарыгар дылы Онно Николай Везина ынахтарын тутан икки тыһыынчалаах, биир ынахтан икки тыһыынча үүтү биэрэр ынахтары тутан үлэлээбитим. Сүүрбэ биэс ынаҕы көрөр этим. Онто үлэтин наһаа илииннэн буолан ыархан баҕайы этэ. Уонна буоллаҕа наһаахтарын буолла олоҕу илииннэ хоһор этим. Икки бочку көйөрбөнү улахан бабочку көйөрбөлөрүн илииннэн таһан аһатар этим. уонна комбикормалар комбикормата эмиэ элбэх баҕайы буолааччы үүтэ элбэх бабилээг үүтү ыгаччыбыт тиэтигирдик миигин кытта куола уонна моргуһап куола уонна ээммэ үлэлээбиттэрэ дьэ Кэлэн иһэр тыа хаһаайыстыбатын күнүнэн бары тыа хаһаайыстыбатын үлэлээбит тыыл ветераннарын уонна үлэ ветераннарын уонна тыа хаһаайыстыбатын үлэлээбит үлэһиттербин барыгытын кэлэн иһэр тыа хаһаайыстыбата күнүнэн эҕэрдэлиибин. Бары олоххутугар үчүгэйи, бары доруобай буолуҥ. оҕолорбут сиэннэргит тустарыгар этэҥҥэ сылдьаргытыгар бааран тураммын мин бу тириҥте тоҕус сүүс сэттуон тоҕус сылтан иккитин алдьаа алта сылга дылы тыа хаһаайыстыбата үлэлээбитим онно үлэлиир периодпар миэхэ үтүөһэ бастаахтык үлэлээбиттэрэ мария кирилловна егорова николаева зинаида васильевна Николаева Анисия Васильевна уонна ветеринарнай Иванов ЭМ уонна олох эдэрһааттан Иванов Юрий Федорович үлэлээбиттэрэ уонна улахан элбэх ыйытыы ыаһаҥҥа Маркухов Николай Александрович үчүгэйдэр туохтарыгар кирбиилэригэр сылдьыбыта иинэлиин Онон итинэн этэн тураммын бары бу тыа хаһаайыстыбаттан үлэлээбиттэр уонна тыыл ветераннарыгар Николай Кснов ким Николай Михаил Кснопонтович, Мария Егоровнаны уонна Маат Соппуруновы үйэлэригэр бу кырдьаһаастары дылы билигин этэҥҥэ олороллоругар Баара туран куруук кинилэр доруобай буоллуннар диэн үчүгэй баарабын Тарбын, бырааттарбын, убайдарбын эҕэрдэлиибин тыа хаһаайыстыбата диэн отто үөһэ ас ииттэр дэриэбинэҕэ бииргэ олорон бииргэ үлэлээн былаан бөҕө буолан ону итиһээтаан Кырсыы курдук, күрэхтэһии курдук үлэ-хамнас буолар этэ. Сарсыардаттан ийэ хойукка диэри өйдүыллар этэ. Итиннэ быһылаат буолар быһылаат, оттоон-мастаан, ыалай биһиги отделениеҕа сыһыыталыттан тахха үһүөһү өлөрө таһаакы паҕана, ордук куллаа ардах үһүөһү иитиллэр, һүҥк иитиллэр этэ. Онно барытыгар отто ким тугу кыайарына сатыырына анал анал үлэлээх хамнастаах буолар этибит. Онно ким да киниэхэ дэһэлээннээбэт биригэдьиир этте хокуот сүрэҕин туттуҥ, эрбигин туттуҥ, күрдьэххин сүктүҥ бараҕын. Ордук хокуоннаах үлэтэ Оттон кэлин тырахтары чаһым буолан иһирбэччэ ыал тырахтарыстаабытым. Ханнык түүлээх буолбутун иһин дьоҥҥо иһиттэбэтэҕим, дьон отто суох иһитэр этим. Түүн кэлэн аастарым, киһи хомойуох аҕыйаан гынан иһэллэрэ. Сүрдээх маннык үөрүйбүттэр элбээтэ быһыылаах инньэ гынан киэһэн аата хайдаара Ити курдук күүстэрин харыстаабакка бэриниилээхтик үлэлээбит туруу үлэһит дьоннорбутугар өссө да уһун үйэни баҕарабыт. Оҕолоргут сиэннэргит үөрүүлэринэн, ситиһиилэринэн дьоллоохтук олоруҥ, чэгиэн-чэбдик буолуҥ. Библиотекаҕа тыа сиригэр олорор дьоҥҥо, үүнээйи үүннэрэр дьоҥҥо, хаһаайыстыбалаах дьоҥҥо араас туһалаах кинигэлэр элбэхтэр. Ол курдук, бу үүнээйинэн дьарыгырар дьоҥҥо энциклопедия огородника, настольная книга садовода, урожай без химии. Уонна бу мас олордорго хайдах олордоро, үөнтэн көйүүртэн хайдах харыстыырга аналлаах кинигэлэр эмиэ бааллар. Онтон бу кролик иитэргэ куурусса иитэргэ, сибиинньэ, каза иитэргэ аналлаах эмиэ маннык кинигэлэр бааллар. Так, ону сэргэ бу араас үүнээйилэрбититтэн Араас бу оҕуруот астарыттан оҥорорго арааһынай брошюралар эмиэ бааллар. Барыта иллюстрациялаах, барыта нагляднайдык көстөр, үчүгэй баары цыаптардаах ордук. Ону эһэргэ, ону эһэргэ бурдук саха мастан тутуулара диэн эмиэ сүбэлэрдээх олус үчүгэй кинигэ баар. Маһынан уһаммат да дьоннорго барыта маннык көстө сылдьар. Үчүгэй баай иллюстрациялаах кинигэлэр маны эмиэ туһаныаххытын сөп. Итини тэҥэ өссө бу Саха мындыр өйүнэн диэн Мойукуун Индеев кинигэтэ эмиэ баар. Уол оҕону кытары бултуурга, алтыырга, хайдах туу оҥорорго, Ону-маны бу оҥорорго, илдьэ сылдьан тэҥҥэ дьарыктанарга эмиэ үчүгэй баҕайы кинигэ, оҕону кытары үлэлииргэ. Итини тэҥэ буоллаҕына, бу саха сылгытын иитии саҥа технологията диэн винокуров кинигэтэ баар. Маны буллаҕына эмиэ сылгылаах эйин дьонноруллан ааҕыаххытын сөп. Уонна Сакаһылгытын иитиитэ диэҥҥэ тыа хаһаайыстыбатын гар кооператив тэрийиилэргэ сүбэлэр, диэн эмиэ Винокуров кинигэтэ баар. Бу курдук кинигэлэри библиотекаҕа кэлэн, уларсан или закаастаан ааҕыаххытын, тускутугар туһаныаххытын сөп.